Ӕвзасын бисонды рӕсугъд у Иры хӕхбӕстӕ. Йӕ алы комы амӕй ай цымыдисагдӕр, аивдӕр ӕрдзынывтӕ Адӕймаджы зӕрдӕскъӕфт кӕнынц. Йӕ уд ӕмӕ йын йӕ цӕст рӕвдауынц се нусон фарнӕй. Уӕлдай диссагдӕр та сты кӕмттӕн сӕ рӕбинагдӕр, сӕ бӕрзонддӕр зӕххытӕ. Уым ис урссӕр цъититы бӕстӕ, сыгъдӕг дӕтты гуырӕн авдӕн. Домбай айнӕ къӕдзӕхты риуылдзы кӕм кафынц цӕхӕркалгӕ ӕхсӕрдзӕнтӕ ӕмӕ дзы ӕхсарджын хъӕлӕстӕй кӕм кӕнынц сӕ миназон зарджытӕ. Адӕймаг ахӕм алӕмӕты рӕсугъд нывтӕ куы фены, уӕд йӕ миддуне айдзаг вӕййы уӕлмонц ӕнкъарӕнтӕй, бӕрзӕндтӕм ӕй чи хоны, ӕмӕ йын йӕ удварныл ӕбӕрӕг уагӕй тӕмӕссаг фарн чи фтауы. Уыцы ӕнӕвнӕлд сыгъдӕг хӕххон ӕрдзы бӕстӕ бауадзы лӕгӕн йӕ удырӕбынтӕм цыдӕр сусӕггаг ӕрвон хъомыс, ӕмӕ йыл раст цыма базыр тӕрсадзы, уыйау ын фӕрогдӕр кӕны йӕ зӕрдӕ. Абон, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хӕхты рӕбынтӕм бирӕ адӕм нал бахӕццӕ вӕййы, уымӕн ӕмӕ нӕ уынцон уырдӕм бафтын, Хъыгагӕн, алкӕмӕн аразӕны уый фаг нӕдӕр рӕстӕг, нӕдӕр хъару, нӕдӕр фадат. Фӕлӕ ахъуыды ма кӕнӕм, ацы бӕрзонд хӕхты хъӕбысы нӕ фыдӕлтӕ та иудадзыг цӕргӕ кодтой, ӕмӕ ацы ӕвӕджиау рӕсугъддзинад уыдтой ӕрвылбон. Уыимӕ хӕхбӕсты тызмӕг уавӕрты базыдтой саразын фидар ӕмӕ аив царды бындур. Сӕ удварн, уӕздандзинад ӕмӕ намысӕй та уыдысты ацы сыгъдӕг, сӕрыстыр ӕмӕ фидауцджын бӕрзӕндты аккаг. Нӕ фыдӕлты кой нӕм ӕрыхъуыст дзыхӕйдзургӕ сфӕлдыстад ӕмӕ историйы фӕрцы. Хуыдтой сӕ алы нӕмттӕй – Ир, Астӕ, Нарт, Сарсӕтӕ, Даредзантӕ, Туалтӕ, Скифтӕ, Алантӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Фӕлӕ уыдон се ппӕт дӕр амонынц уыцы иу – Хуыцауӕй зӕхмӕ ӕрвыст рагон адӕммӕ. Ӕмӕ абон мах хонӕм балцы нӕ рагон фыдӕлты дуне сфӕлдисӕг фыццаг кӕм ӕрцӕрын кодта, уыцы зӕххытӕй иу – Туалгоммӕ. Цӕгат Ирыстоны туалтӕ цардысты Асткомы, Мамысон, Захъхъагом, Жруггом, Цымигом, Гуыркъуымтыком, Уарцъегом, Джинатком ӕмӕ Фалакомы. Хуссар Ирыстоны цардысты урс туалты. Туалтыртыккаг хайыл та нымадысты тырсыгон къобымӕ хъуды кӕмттӕ. Хуыдтой ма сӕ сау туалтӕ, куыд сусӕггагдӕр зӕххыл цӕрджыты. Стыр хъыгагӕн, тырсыгон баззад Гуырдзыстоны къухы ӕмӕ йӕм дыууӕ мин ӕхсӕзӕм азӕй фӕстӕмӕ гуырдзы ирон адӕмы цӕуын дӕр нал уадзынц. афтӕмӕй та мингай азты дӕргъы туалгомы кӕмттӕ урстуалтӕ тырсыгом ӕмӕ захъхъагомӕн уыдис уӕлдай фидар бастдзинад се хсӕн цы ӕфцгуытӕ уыдис уыдоны руаджы нӕ абоны балцы мах дзурдзыстӕм тырсыгоммӕ хӕстӕгдӕр чи у уыцы рагон зӕхх захъхъагомы тыххӕй Фӕндаг Захъхъамӕ райдайы Нары комӕй. Поты фӕзӕй цыппар километры фалдӕр доны галиу былтыл цӕугӕйӕ бафтӕн ис Захъхъамӕ. Сар, дам, тынг раджы кӕй равзӕрд, ууыл дзурӕг сты сарсиаты ингӕнтӕ ӕмӕ скифты дугӕй чи баззад, уыцы рагон кувӕндон Пурӕты авдсуары. Уый ис комы бахизӕны. Абон дӕр рох нӕу йӕ фӕдонтӕй. Закъагом цӕуы Пуриатӕй Тырсыйы ӕфцӕг рӕбынмӕ. Йӕ дӕргъ у дӕсмӕ ссӕдз километры. Фӕлӕ ма ком куыд цӕуы, афтӕ комӕй фӕйнӕрдӕм цӕуынц ӕндӕр фӕрсаг, кӕмттӕ кӕй хонынц, уыдон. Сӕ иу санатком. Санаткомом дӕр уыди хъӕууат, санатӕй рдыгӕй рацӕугӕ сты, семьям райгуырди, уый закъайы иууылдӕр зыдтой, Йе нымадмӕ гӕсгӕ дзы цӕуы ӕстдӕс хъӕуы ӕмӕ фондз ӕмӕ ссӕдз, ну хъӕутӕ сӕ куы хонӕм, уӕд, ӕмӕ фондз ӕмӕ ссӕдз мыггаджы дзы царди. Йе патрабынӕй Хъорхъора, уый фӕстӕ Абайт хъӕу, уый дӕле дыууӕ суархы, Уӕллаг суархмӕ Битарты, дӕллаг Битартӕ кӕм цардысты, уый, Байком уӕрма зӕригӕттӕ, хусмӕсыг, мӕ райгурӕн хъӕу Зектӕ, Хъесаты хъӕу, Хъесаты хъӕуӕн Баком коммӕ, уым дӕр Хъесаты царди боты хъӕу хуыйны. Стӕй ноджы хуссары Дудутӕ, уыдон дӕр Хъесатӕ, стӕй Минотӕ, уыдон дӕр Хъесатӕ. Уыдоны дӕле ног хъӕу, уый дӕр тигъыл лӕууы, мӕн куыддӕр бахӕццӕ уай, афтӕ. уырдыгӕй куы рацӕуай, уӕд хуссарварс рӕбыны, хох рӕбыны лӕууы Пурят. Пурятӕй мӕнӕ тунел кӕм фӕзилы, уым уыдис хъӕууат, хуыдтой йӕ Седжетӕ. Кӕддӕр дзы ӕрцарди Мамиатӕй Седже, ӕмӕ йӕ хъӕу афтӕ хуыдтой, кӕнӕ Дыллаг Пурят, кӕнӕ Седжетӕ. Йӕ рӕудоны бакомкоммӕ та уыдис хъӕууатӕй йӕ ӕргӕвдон уый дӕр, уый дӕр уыди Ласойты Ласойтӕ цардысты, ну, ласойтӕ дӕр джиботӕй сты, фӕлӕ хӕдзар номӕй афтӕ мыггаг скодтой фӕстӕ. Ириудуба километры куы рауайай уырдыгӕй, хид кӕм и уырдыгӕй, уӕд йӕм хуынди иу афтӕ доны был ӕррӕбинау къуымгонд ӕмӕ йӕ хуынди джингтӕ. Мӕ дзы кӕддӕр цардысты мамӕтӕ. Ӕз ӕрыййӕфтон ӕртындӕсмӕ ссӕдз хӕдзары. Ӕнӕхъӕн комы чи царди, абайт хъӕуы царди дыууадӕс мыггаджы, стӕй уӕд Хъорхъора. Хъорхъорайы цардысты Абайтӕ ӕмӕ Ханайтӕ. Кӕддӕр дзы цардысты Гайтӕ. Уым сӕ фӕстӕ ис сӕрвӕ, ӕмӕ йӕ хоныц Гайты угӕрдӕн. Ну, зӕй сӕрбатӕй рингӕфтон, фӕлӕ уӕд вӕццӕгӕн угӕрдтӕн уыди, уыцы гайты алыгъдысты уартӕ Къобы бакомкоммӕ уыд гайты хъӕу. Уый фӕстӕ йӕ дон фӕласта, мӕ ӕртӕккӕ Агаеви фыссынц уырыссагау, фӕлӕ йӕ уыдон алыгъдысты Георгигӕй. Захъхъагомы абоны мыггӕгты фыдӕлтӕ ӕмыр цардысты фынддӕсӕм ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусты. Уыдысты алы кӕмттӕй ӕрбалидзӕг, ӕмӕ дзы афтӕмӕй иу иннӕйы фӕстӕ равзӕрд дыууадӕс хъӕуы. Уыдонӕй иутӕ бахъахъхъӕдтой уым, раздӕр чи цард, уыцы фыдӕлты, аланты нӕмттӕ. Зӕгъӕм, Цгъугом, Санатгом, Байгом, зыригӕттӕ. Захъхъа аерыс куыд хъуыстон хистӕртӕй, афтӕмӕй фезӕрӕг ӕртӕ хатты.

мӕ алантӕ, рагфыдӕлтӕ хӕхбӕстӕм цӕуын куы нӕма райдыдтой, уӕд дзы цы адӕм хӕттытӕ цард, уыдонӕй баззайӕггӕгтӕ. Грӕсатӕ та ӕрӕфтыдысты хуссарӕй, Хуссар Ирыстонӕй. Уыдон ӕппӕт раздӕр чи рцыди, уыдон сты. Уый фӕстӕ иннӕ мыггӕгтӕ афтӕ, чи Тучины фӕдыл, чи Ермана Пурят куы райсӕм,

Стӕй ма афтид хуымтӕ нӕ, фӕлӕ йӕ уырдыгӕй иу цыппар километр ӕлгъӕд кӕй хонынц, йӕрдӕм цы зӕххытӕ уыди, йӕ дон радтой иууылдӕр йӕ дӕн туджы ныхмӕ, джиотӕн. Стӕй ма стӕм уӕды фӕстӕ мамиатӕй балыгъди дыууӕ хӕдзары, стӕй дзы уӕд колытӕ иу хӕдзар, гӕбӕратӕ иу хӕдзар, томайтӕ дыууӕ хӕдзары, афтӕ схъауи, афтӕмӕй. Томай та дыууӕ хатт дӕр цардысты Захъхъайы. Уый дӕргъ истори у. Авд хъӕууаты сси калот ӕмӕ фӕстаг хъӕууат уый мӕнӕ мӕ райгуырӕн зектӕ кӕй хонӕм, уый. Уыцы хъӕууат ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ хъӕууат сси иу мин азсӕдӕ ӕвдайӕм азты. Ӕрцард дзы мӕ фыды фыды фыд. Уым хъазаруат кодтой мӕ йӕ бындурӕн куы къахтой, уӕд дзы разынди сис. Уыцы сисӕн абон йе мисджыны. Ӕмӕ уӕд уый къахын райдыдтой ӕмӕ дзынӕхъӕн этот иу уӕладзыг цы у, ахӕм сис дзы разындис. Бынӕй та у астӕрд къӕйӕ, мӕхӕм рӕсугъд вӕрд у, Ӕмӕ бирӕ асфальт афтӕ нӕ вӕййы. Йе рдӕн лӕууы просто кӕлӕддзаджы бын фӕци, фӕлӕ фӕлӕ сисӕн йе мбис зыны, лыстӕг къӕйдурӕй амад у. Мӕ йер, значит, уым уыди кӕддӕр цӕрӕг. Йер ма рӕстӕджы тыххӕй кӕд загътам, уӕд Хилакъӕй Захъайасау цы фцӕг и, Куырттаты фцӕг, Калоты фцӕг, уыми хъӕууат. Йӕ дуртӕ ма гыццыл зынынц, къахвӕндаг кӕл цӕуы, уымӕй гыццыл хурыскӕсӕнрдӕм дӕр, тырсыфцӕджырдӕм дӕр уыди хъӕу.
Зӕххон дзӕнӕт, аргъӕутты бӕстӕ. Афтӕ ис схонӕн Захъхъагомы ардхӕрыны рӕсугъд зӕххытӕ, уалдзыгон ӕмӕ сӕрдыгон хъарм бонты. Фӕлӕ ацы хӕхбӕстӕм зымӕг бафтгӕйӕ лӕг ӕмбӕрста, цы стыр фӕлварӕн уыд уый адӕймаджы уды фидарӕн ӕмӕ хъаруйӕн. Къостайы загъдау дзы-иу лӕджы ӕмбӕрц куы руарыд мит. Фӕлӕ уыимӕ ком у бирӕ ӕрдзон лӕвӕрттӕй хайджын. Ам ис дидинӕгджын уыгӕрдӕнтӕ ӕмӕ сӕрвӕттӕ, уӕлхох быдыртӕ. Иу диссаджы таурӕгъ баст у Захъхъагомы Алутоны кӕрдӕгимӕ. Захъхъагомы зӕгъы, иу хӕдзары бинонтӕм сӕ фосы раздзӕуӕг цӕу базӕронд ис. Ӕмӕ иу фӕззыгон изӕр хӕдзармӕ нал ӕрцыд. Фӕцагуырдтой ма йӕ бинонтӕ, фӕлӕ никуы ӕмӕ ницы. Уалынмӕ мит ныууарыд, ралӕууыд даргъ зымӕг, ӕмӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хъӕубӕстӕй сӕгъын удыгас ӕнхъӕл ничуал уыд. Афтӕмӕй рацыд цалдӕр зымӕгон мӕйы. уӕд иуафон уалдзӕджы хъӕуы цӕрджытӕй иу цуанон бафтыд Захъхъагомы рӕбын Хъорхъорайы сӕрмӕ ӕмӕ дын кӕсы, ӕмӕ дуры сӕрыл лӕууы уыцы зӕронд сау болдз. Уымӕй дӕр лӕмӕгъ нӕу, фӕлӕ хӕрзхаст цӕрдхуыз. Ныддис кодта лӕг, ай цы диссаг у! Куыдӕй аирвӕзта цы сӕгъ? Кӕм уыд зымӕг-зымӕджы дӕргъызагӕ? Кӕсы, ӕмӕ бос цы егъау къӕйдурыл лӕууыд, уымӕн йӕ алыварс иуылдӕр митӕй ӕмбӕрзт ӕмӕ дзы фӕттӕ дӕр нӕ зыны. Уӕдӕ сӕгъ цӕугӕ дӕр куы никуыдӕм кодта, уӕд ам цӕмӕй царди? Акӕстытӕ кодта ӕмӕ дуры бынӕй зыны цыдӕр къудзи, йӕ сыфтӕй чысыл хӕрдтытӕ. Ратыдта дзы лӕг, аууылдта сыфӕй ӕмӕ цыма сойы къус банозта, Афтӕ ӕфсӕст йӕхи банкъардта. Айя лутон куы у, ныддис кодта лӕг ӕмӕ цингӕнгӕ уыцы вӕджиауы хабар хъӕубӕстӕн фехъусын кодта. Дарддӕр таурӕгъ дзуры адӕмы аххосӕй уыцы ӕлутоны кӕрдӕг куыд фесӕфт, лӕсӕны бын куыд фӕци, уый тыххӕй. Чи зоны, кӕцы заманы уыд уыцы хабар, фӕлӕ абон дӕр Захъхъагомы Хъорхъорайы сӕрмӕ ис ӕлутон адаг. Йӕ кӕрдӕг та ӕнӕхъӕн Захъхъагомы дӕр у иннӕ кӕмттӕй сойджындӕр ӕмӕ бӕркадджындӕр, ӕмӕ уый хорз бӕрӕг дардта йӕ фос рӕгъӕуттыл. Советон дуджы ам дардтой бирӕ фос – мингай фыстӕ, уымӕй уӕлдай стурвос ӕмӕ бӕхтӕ. Ам хорз зади хъӕбӕрхор, хлеб, а, сысчъы, картоф. Сӕрдыгон хъӕздыг у, ӕрдз рӕсугъд у уыйг-иу. Мӕнӕ хъуыды, цъӕхнымӕт уӕйгуы скъуыдынтӕ фынкалгӕ доны сӕрты хид. Фыдӕлты цардӕй скъуыддзаг, ногъывта къӕдзӕхмӕ йӕхи. Ӕшӕгдӕр уӕйгуы скъуылдымтӕ меёдон иууылдӕр вӕййынц алыгъуызон дидинӕгӕй, алыгъуызон кӕрдӕгӕй тӕмӕнтӕ калынц. Уый йӕ рӕсугъддзинад, йӕ сыгъдӕг уӕлдӕф. йӕ суӕрттӕ, йӕ сыгъдӕгдӕттӕ. этот ержагонмӕ нӕ дзы бӕрзонд хъӕддӕттӕ йе хуссарӕй чи рбацӕудод, байсӕй-бӕстӕ уам хъӕддӕр куы нӕй. Мах та уырдӕм куы бафтам, уӕд нӕ уыцы хъӕд кӕны, тыхсын кӕны. Мах уӕрӕх хъуамӕ уынӕм алыварс алцыдӕр. зӕрдӕ куд уӕрӕх у, уд куд зайӕд у, фӕтӕн афтӕ, акӕсӕнтӕ дӕр афтӕ хъуамӕ уой. Уод хосгӕрст хорз, сӕрбӕттӕ бирӕ, стӕй хорз. Ӕз хъуыды кӕнын, афтид Ногирӕн закъайы хызтис иуӕндӕс мӕ ссӕдз мин фысы. Мӕ мадз уымӕй уӕлдай уыди Ӕрыдонӕн, уымӕй уӕлдай уыди Мичуринӕн. Ӕрдон мӕсгуыты кӕнын ӕртӕ рӕгъауы, бӕхрӕгъӕуттӕм, дыууӕфондзыссӕдзы рӕгъау, бӕхин кӕм уыд, ахӕм рӕгъӕуттӕ. Уым хъӕумӕ хӕстӕг фыс нӕ уыди, ууылдӕр уыдысты уӕле рӕгътыл. Уымӕн ӕмӕ уым хъӕу цӕргӕ кодта, ӕмӕ хъӕуӕн сӕ хосуатмӕ дӕр, сӕ хуымтӕм дӕр, сӕ уыгӕрдӕнтӕм дӕр цӕуӕн нӕ уыди. Мӕ сӕ хъахъхъӕдтой. Мӕ-иу фӕззӕг уыцы фыстӕ мӕнӕ афтӕ дӕргъӕй уӕрӕхӕй бӕрӕг нӕ уыди. ахӕм нард уыдысты хӕрзхаст, стӕй рӕсугъд сыгъдӕг къуымбил. Уый ууыл дзурӕг у мӕ хос это йӕ кӕрдӕджы хъӕздыг у. Алкӕмӕн дӕр йӕ райгуырӕн хъӕу, йӕ райгуырӕн бӕстӕ дзӕнӕт у, ууыл ныхас нӕй нӕ, фӕлӕ ӕнӕ йедӕй козбауы ныхасӕй зӕгъын. Уым цы уавӕртӕ и ӕмӕ уавӕртӕ саразӕн и, уый бирӕ рӕтты нӕй. Фыццагдӕр нӕ зӕгъын, уый дын йӕ суӕрттӕ, уый дын йӕ сыгъдӕг суадӕттӕ, уыдон ӕнутонӕй хуыздӕр сты ӕнӕниздзинадӕй. Уый туристон фӕндӕгтӕ фарӕсты ӕфцӕгмӕ дӕр ис аразӕн. Ручъы ӕфцӕгыл тынг хорз фӕндаг уыдис, цыдис, цы цыппор цыппӕрӕм ӕппӕт Советон Цӕдисы маршрут. Уйден иу хабар, иннӕ хабар та ӕрдзы ӕвӕрд цӕфхадгонд нӕу, ӕмӕ уый стыр диссаджы ӕвӕрд у. Цыдӕр бирӕ, мах кӕй нӕма зонам, ахӕм цыдӕр бирӕ мидис дзы ис уым. Адӕймагыл ахӕм тынг хорз ӕд кӕны, ахъаз кӕны, ӕмӕ дӕ далы рыст дӕр ферох уыдзӕн. Иргӕ ис ахӕм дӕн. Ӕз бацыдтӕн, цыфӕнды уавӕры куы уон нӕ, сахат дӕр мӕ нӕ хъӕуы. Ӕз ӕндӕр адӕймаг уыдзынӕн уӕд. Ерчивӕйы иуылдӕр ахӕм. Ӕрдз сыгъдӕг куы уа, рӕсты куы пайда кӕнай, уӕд уый дӕр йӕхиуӕттӕ кӕны ӕмӕ лӕвар кӕны ӕппӕтӕй зынаргъдӕр ӕнӕниздзинад. Кӕй рыййӕфтон, йӕ уыдонӕй ничи ницы низӕй амарди, Йӕхинизӕй мӕнӕ базӕронди ӕмӕ ацыди. Мӕнӕ афтӕ зӕгъай, мӕнӕ йӕм цыдӕр хӕцгӕ низыл уыди, мӕнӕ цыдӕр никӕмӕй дӕр цы зӕрдӕрыст фехъуыстон, никӕмӕ дӕр туджӕл хъывдад фехъуыстон, никӕмӕ дӕр базӕронди адӕймаг ӕмӕ йӕ тыхтӕ фесты. Кӕд ис зӕххыл дзӕнӕт, уӕд мӕнӕн захъхъа. Кӕдис зӕххыл удӕнцойдзинад, уой ду зӕгъа.
Пурӕтӕй Абайты хъӕууонг закъайы цӕрджытӕ пайда кодтой ӕхсӕз амӕйай хуыздӕр суартӕй. Закъагомы донмӕ хауынц дӕс цӕугӕдоны – Тахгӕдон, Урсдон, Пурӕты дон ӕмӕ ӕндӕртӕ. Фӕлӕ сӕрд цыбыр кӕй уыд, Хуымзӕххытӕ та кадавар, уымӕ гӕсгӕ хихорӕй ӕфсӕст нӕ уыдысты, ӕмӕ сӕ-иу бахъуыд цӕуын ӕндӕр кӕмттӕм, сыгъд, царв, къуымбил, хоры мӕсугыл ивынмӕ. Уымӕн сын фадат уыд фарасты фцӕгыл рахизгӕ бафтын тырсымӕ, хилакмӕ, урстуалтӕм, хуссар Ирмӕ, Джинатмӕ, уӕндӕр рӕттӕм. Авдмӕйы дӕргъ-иу комӕй рахизӕн нӕ уыд зӕйты рацӕуыны тасӕй. Нар ӕмӕ захъхъайы хсӕн-иу бастдзинад нал уыдис. Уымӕ гӕсгӕ комы цӕрджыты ӕппӕтуӕлӕдарӕс нымӕтӕй, цухъхъайӕ, худӕй уыдис бынӕттон сылгоймӕгты къухӕй конд. Кодтой сӕхӕдӕг сӕ рактор. Уымӕй нӕлгоймӕгтӕ хуыдтой дзабыртӕ. Уыдис дзы дӕсны куырдтӕ, арӕзтой къӕпитӕ, белтӕ, цӕвджытӕ. Уыдис захъхъайы ирон хосгӕнджытӕ, цуанӕттӕ ӕмӕ тӕрхоны лӕгтӕ. Дардыл хъуыстгонд уыдысты Ханайты Исмелы ӕмӕ Калоты Дзабойы нӕмттӕ. Уыдон-иу цыфӕнды ӕнӕбасӕттон туджджынты дӕр бафидауын кодтой. Цардис дзы курдиатджын кадӕггӕнӕг Калоты Елдзарыхъо. Ӕппӕты зындгонддӕр та уыдысты Ирыстоны фарнӕн фарн чи фтыдта, уыцы лӕгты нӕмттӕ. Бетъырбухмӕ ацӕуӕг ирон минӕварады уӕнг Хъесаты Эба, революци зынгы архайӕг Калоты Зауырбег, историон наукӕты доктор Калоты Барис ӕмӕ ма бирӕ ӕндӕртӕ. Захъхъагомӕй тынг бирӕ кадджын адӕм кӕй рацыд, уый фыццаджыдӕр дзурӕг у ӕхсӕнады ӕнгом, фидауцджын ӕмӕ хӕрзхъӕд царды уагыл. Хъӕутӕ кӕрӕдзи мидӕг хъӕрмудӕй цардысты, сӕ куыд ӕрӕййӕфтон, афтӕмӕй. Сӕ ныхас кӕрӕдзиуыл бадтис. Афтид иунӕг дӕнцӕг-иу мит куы руарыдис ӕмӕ комы рацӕуӕн куы нуал уыди, уӕд-иу Бега разӕгъгӕ мӕнӕ субботник кӕй хонынц ныр, уый зиу ракодтой, мӕ-иу алы хӕдзарӕн дӕр кӕмӕн ӕмбӕлдой рацыди ӕмӕ фӕндаг сарӕзтой. Тӕхи хъаруйӕ ӕмӕ-иу уӕд Нармӕ фӕндаг фӕци, машинӕйы басдзинӕдтӕ. Авдмӕ закъа гом уыди ӕмыхгӕд. Ӕфсджыты фылдӕр комыл бирӕ нӕ цыди, уый мӕнӕ кӕд Нармӕ, ӕндӕр Нарӕй дӕлдӕр ахастдзинӕдтӕ тынг лӕмӕгъ уыдысты. Йе хъусгӕ кӕй фӕкодтон, уымӕй мамсонгомӕй, зӕрӕмӕгӕй махмӕ чызг нӕ уыд, махӕй уырдӕм чызг нӕ уыди. Уый ууыл дзуры, мӕ ахастдзинӕдтӕ лӕмӕгъ уыдысты, не мбӕлдысты кӕрӕдзиуыл. Нарӕй нӕм уыди, Нары уыдысты махуӕтты дӕр. Йе рфылдӕр уыдысты тырсы, куырттат, сыба, дзомагъ, руг ӕмӕ урстуалтӕ. Йе рхӕхбӕсты ӕнӕсыхаг, ӕнӕхион, ӕнӕ искӕй сӕрӕн тынг зын у. Мӕнмӕ гӕсгӕ нӕ ӕппындӕр сӕрӕн. Ернахъан хъӕуӕн сӕ ныхас бынат уыди Цъамелы фӕс. Уӕлхох быдыр, рӕсугъд, хъисатӕ кӕм цӕрынц, уый. Ӕмӕ йӕуырдӕм ӕртымбыл сты нӕхъӕн хъӕуӕй ӕмӕ йыл бауынаффӕ кодтой. Комбӕстӕн йӕ хъӕуы. Кӕд ӕмӕ уый мыггаджы фарста уыди, уӕд уыдон дӕр уым ӕртымбыл сты ӕмӕ йӕ мыггаг бауынаффӕ кодта, хистӕртӕ бауынаффӕ кодтой. Афтӕ кӕнын хъӕуы, зӕгъгӕ.

Сӕ цардӕн фӕрӕстӕ кодтой сӕ куыст ӕмӕ се гъдауы фӕрцы. Мальчидӕр йӕхицӕн цӕмӕй цӕра, уый тыххӕй мӕнӕ ӕртӕккӕ это куыд фӕзӕнц мӕсыгамайы, царды мӕсыгамайы. Мальчидӕр йӕ царды мӕсыг амадта ӕмрӕстдӕр ӕгъдау, кад ӕмӕ фӕкты фидар дуртӕй. Дойнаг дуртӕй кӕй хонынц нӕхимӕ, ахӕм дуртӕй. Йе рӕвдонӕй иу фӕхъуыди, зӕгъгӕ, уӕд мӕ зынг ныккалди. Германия кӕд сфӕлдисӕджы амонд уа, хорзӕх уа, уӕд ын йӕ уыцы мӕсыг амондӕй ӕрыхгӕндзӕн морӕмӕй лӕгдӕр нӕ комбӕсты. Фӕлӕ рӕстдзинадыл, сӕ фылдӕр ныхас, рӕстдзинадыл искӕй тӕригъӕды ма бацӕуын, Уый сӕ хуыздӕр, сӕ зынаргъдӕр хӕзна уыди мӕнмӕ гӕсгӕ. Стӕй ма куы ахъуыды кӕнӕм, уӕд ахӕм диссаджы ертӕ дӕнцӕгтӕ вӕййы хатгай, нӕ? Кӕддӕр, ну, уайсадӕг чындз, кӕд гӕнӕн уӕд, уайсадӕг чындзмӕ мӕ кӕимӕ дӕр хыл кӕны сывӕллӕттӕй мӕ уайсады фӕлӕ иу ссӕдз метры фалдӕр цы хӕдзар и, уымӕй нӕ хъусы, ӕмӕ уым лӕууы мӕ мады фсымӕр Виктормӕ. Топпы фатӕй растдӕр лӕг кӕмӕй фӕзӕнси, ахӕм. Уӕздан лӕг. Мӕхӕдӕг ӕфсӕрмы кӕны, йӕ уайсадӕг чин сывӕллонимӕ куыд хъӕр кӕнӕмӕ, йӕ мӕр куыд сдзура. Мӕ дын ӕм, етӕ кӕмдӕр куы фӕсабыр, уӕд ӕм дзуры йӕ фыдномӕй, гъеуый чызг. Ам хъӕу лӕг нал и, о, фӕлӕ дзы дуртӕ дӕр нал и, дуртӕ. Куыд рӕсугъд уайдзӕф ын бакодта, нӕ? Мӕ бон дӕр ӕмбисонд ӕмбӕззади. Вот. Йӕ рахам исчи куы рӕдыди, уӕддӕр ын цы хуызы кодтой, уайдзӕф уымӕ кӕсӕм. Хистӕрӕн йӕ бон кӕд у фидарӕй, уӕндонӕй зӕгъын, йӕхӕдӕг дӕнцӕггаг куы уа, йӕхӕдӕг фӕзминаг куы уа, цӕвиттойнаг куы уа, уӕд вӕццӕгӕн, нӕ? Закъай абонимӕ абаргӕ уӕд, мӕнмӕ гӕсгӕ, уый Сыгъзӕрин табуйаг бынат у. Захъайаг лӕг лӕджы ном чи хаста, йӕ дзыхӕй ӕнӕуаг, ӕнӕ литературон, стӕй ӕнӕфӕтчиаг ныхас не суагътаид. Уый хӕзна у, ме хӕзна, дзырд хӕзна у ме хӕзнайы цӕстӕй кӕсын. Алы ныхасы дӕр хъуамӕ уа уӕз, ӕмӕ уӕз та, ӕвӕццӕгӕн, бӕрц куы зонай, этот уаг куы зонай, кӕм цы зӕгъын хъӕуы, куы зонай, уӕд дзы уӕзи. Ахӕм лӕгтӕ рӕййӕфтонӕум, мӕ мын афтӕ куы баскасти, сывӕллӕнттӕн, фӕлӕ мын афтӕ куы бакасти, уӕд иу дӕ иннӕрдӕм ахызтаид. Дзурын дзы нӕ хъуыди, бахасти дӕм. Йӕ уыдонӕй иу мӕ фыд. Дзургӕ ницы скодтаид, фӕлӕ дӕм бакасти, уӕд мацуал сдзур. Цы загъта, уый кӕнгӕ кӕ. Сӕхи мидӕг хорз сӕмбӕрстой, уый хорзӕй кодтой. Хорз та сӕм цы уыди? Миддунейы хъӕздыгдзинад, удварны сыгъдӕгдзинад. Ӕмӕ кӕм ӕмбӕлы уым сыхагӕн балӕггад кӕнын. Кӕмӕн ӕмбӕлы, уымӕн уырдыгыл лӕууын, кӕмӕн ӕмбӕлы, уымӕн арфӕ ракӕнын, кӕмӕн ӕмбӕлы, уымӕн уайдзӕф бакӕнын. Алы ирон адӕймаг дӕр йӕхи нымайы ӕрдзы хъӕбулыл. Ӕмӕ хъӕбул йӕ мадмӕ цы цӕстӕй кӕсы, ӕрдзмӕ уыцы цӕстӕй хъуамӕ кӕсой. Мӕ уыдон дӕр архайдтой.
Фыдӕлты уӕрӕх дунембарынад Захъхъагомы цӕрджытӕн лӕвӕрдта фадат кандсы ӕхсӕнадон цард куырыхон уагӕвӕрдты бындурыл аразын нӕ, фӕлӕ ма стыр аргъ кӕнын ӕппӕт Хуыцауы сконд дунейӕн, сӕ алфӕмблай ӕрдзӕн, цӕрӕгойтӕн, зайӕгойтӕн, зӕххон ӕмӕ ӕрвон тыхтӕн, ӕма уи фӕрцы зонын се ппӕты хсӕн хӕларӕй, уарзонӕй цӕрын. Комбӕсты цӕрджытӕн зындгонд уыд сӕмфӕмлай хӕхбӕсты алы рындз, алы рагъ, алы дур. Алы бынатӕн дӕр радтой ном ӕмӕ йын ӕмбӕрстой йӕ тых, йӕ ахадындзинад. Ӕппӕты ахсджиагдӕр та кӕддӕриддӕр уыди уый, ӕмӕ сӕ кӕй никуы уыдис рох, Ирыстоны хӕхбӕстӕ зӕдбадӕн кӕй у, ӕмӕ уыдон табуйаг туалгом зӕххыл кӕй цӕрынц, уый.
Ернӕгӕн ком куывтой хиаилӕгты дзуарӕн. Уырдыгӕй рацумӕ абайт хъӕуы скомкоммӕ цӕгатварс Аларды. Куыд хъуыстон, афтӕмӕй Аларды бахастой калотӕ зджыдӕй. Ӕмӕ дам фыццаг уыдис абайт хъӕуы. Фӕлӕ йӕ байхъӕуы сӕм скодтаиккой, уый нӕ зонын. Уым фарстатӕ бирӕ и. Уырдыгӕй рацу ӕмӕ Туторы кувӕндон. Абайхъӕуы дӕле Сӕрды комы. Стӕй уӕд Байы дзуар, Байы комы, Лӕгты дзуар уый дӕр. Уӕрмӕйы скомкоммӕ Хохы дзуар. Зӕригӕтты хурныгуылӕн фарс Саниба уырдыгӕй рацу ӕмӕ мах сӕрмӕ та ногӕй хохы дзуар, уый дӕле та лӕгты дзуар, Майрӕмы дзуарӕй хонам. Стӕй уӕд реш уый дӕле ног хъӕуы мӕнӕ ер поселок кӕм уыди, аразджыты поселок уым уыди хъӕуы дзуар, хъӕуастӕу уыди. Ескомкоммӕ реком баласуди акалди хъигагӕн, уордигӕй рацу ӕма пурӕтӕфцуар, мӕнӕ тунелӕ гыццыл ку бауайай, уӕд. Стӕй уӕд Ногдзуар, уымӕн дӕр, уый дӕр ӕрӕджы мады фыд уыдис йӕ амингӕнӕг, ӕрӕджы йӕ сарӕзтой мӕ Ногдзар уымӕн хуыйны. Стӕй уӕд Цъыфыдзуар, Абон се ппӕты дӕр, се ппӕтӕн дӕр кувынц, сакъайӕ чи схъомылмӕ чи рацыд, уыдон се ппӕт дӕр кувынц. Цалынмӕ ирон адӕм Ирыстоны амӕй-ай фӕрнджындӕр кӕмтты ӕнгом ӕхгӕдцард кодтой, уӕдмӕ фӕрӕзтой се мбисонды арф мидисджын ӕгъдӕуттӕ хъахъхъӕнын. Хӕхбӕсты уыцы уӕздан ӕмӕ кадджын цард чи рыййӕфта, уый йӕ никуыуал ферох кӕндзӕн. Абон бирӕ адӕмтӕ бамбӕрстой, куыд ахсджиаг у алкӕмӕн дӕр йӕ уидӕгтӕ зонын. Ӕмӕ уый уӕлдай хуыздӕр хъуамӕ ӕмбара ирон лӕг. Ирон туджы мидӕг абон дӕр ӕфснайдӕй лӕууынц Хуыцауӕй фӕдзӕхст ныстуантӕ ӕмӕ зонындзинӕдтӕ. цӕмӕй уыдон раргом уой, уый тыххӕй алкӕй дӕр хъӕуы йӕ фыдыуӕзӕгимӕ бастдзинад ма фехалын ӕмӕ фыдӕлтӕй фӕдзӕхст хӕзнатӕ, ирон ӕвзаг, ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ культурӕ хъахъхъӕнын. Уый у нӕ иунӕг амондджын фӕндаг Ирыстоны бӕллиццагдӕр фидӕнмӕ.